Mara Louise Coleiro Preca. Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency the President of Malta, Mara Louise Coleiro Preca.
Onorevoli Prim Ministru, Kummissarju Ewropew tal-Kultura, Edukazzjoni u Sport, Onorevoli Ministri u Segretarji Parlamentari, rispettabbli Sindku tal-Belt Valletta, Sinjuri distinti, ħbieb. Dan huwa mument storiku mill-aqwa li għamilna l-koll tassew gburin li aħna Maltin. Hekk kif illum se nagħtu bidu għal din is-sena ta' festa meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018. Matul il-perjodu ta' tħejjija għal din is-sena storika sar ħafna xogħol minn tim iddedikat ta' professjonisti u voluntiera mmexxija mis-Sur Jason Micallef, Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018. li qed jorganizzaw u qed jiffaċilitaw sena sħiħa ta' proġetti u inizjattivi kulturali. Irrid f'isem rrid f'ismi u f'isem il-Maltin kollha nagħtihom ħajr lil kull min ikkontribwixxa għall-ħidma ddedikata u professjonali. Minkejja li l-Belt Valletta hija l-iżgħar belt kapiltali fl-Unjoni Ewropea f'kuntest ta' daqs, Jiena kburija li rnexxielna negħlbu l-isfidi biex inwettqu biċċa xogħol ġgantesqa, biex ġie ffaċilitat u kkoordinat programm ta' daqs mill-aktar impressjonanti. Jien konvinta li l-poplu Malti kollu se jħossu kburi li bħala poplu rnexxielna noħolqu serje ta' inizjattivi kulturali tal-aqwa kwalità, u li ser jagħtu viżibilità mhux biss lill-kultura unika tal-gżejjer tagħna iżda wkoll se jagħtuna l-opportunità li napprezzaw talenti u kulturi diversi ta' popli oħra fostna li jżuruna. Il-pożizzjoni ġeostrateġika ta' Malta f'salib it-toroq tal-Mediterran għamlitna pont naturali bejn il-kontinenti u l-kulturi diversi. L-istorja unika tagħna għaġġnitna f'poplu fejn il-kultura tagħna ntgħaġnet mill-aħjar elementi tal-valuri Ewropej u Semitiċi. Il-kultura unika tagħna tirrappreżenta l-elementi diversi fi spirtu armonjuż ta' paċi. Minn żmien missirijietna u ommijietna, aħna l-Maltin dejjem ħassejna l-bżonn li naqsmu dan l-ispirtu ta' paċi mal-ħbieb u l-ġirien tagħna. Hija għal din ir-raġuni wkoll li din is-Sena Kulturali hija daqstant importanti. Din is-Sena Kulturali għandha tfakkarna li opportunitajiet kulturali jgħinuna nagħmlu konnessjonijiet u kuntatti ġodda, jgħinuna nsaħħu l-ħbiberiji li diġà għandna fejn ma jeżistux fruntieri, anzi, jinħolqu pontijiet li jġibu l-popli flimkien, fejn id-diversità tagħtina esperjenza rikka li tkabbarna u ssaħħaħna lkoll. Irrid ninnota wkoll b'sodisfazzjon li din is-Sena Kulturali se tagħti lil pajjiżna spinta qawwija biex jissaħħaħ bħala destinazzjoni kulturali sostenibbli. Din is-sena ta' festa kulturali se tkun opportunità fejn nirrikonoxxu, nirrispettaw u nivvalutaw il-kulturi u t-tradizzjonijiet diversi tagħna. Meta nkunu qed nirrikonoxxu, nirrispettaw u nivvalutaw il-kulturi u t-tradizzjonijiet tagħna, aħna nkunu qed nagħmlu investiment effettiv fi strateġiji essenzjali għall-inklużjoni soċjali, għat-tisħiħ tas-solidarjetà, u għall-bini ta' kultura ta' paċi u b'hekk niggarantixxu wkoll ekonomija prospera, ġusta u ekwa. Fl-aħħar nett, irrid nerġa' nawgura lit-tim li ħadem u li se jkompli jistinka biex jagħmel minn kollox biex dan iż-żmien tal-Belt Valletta bħala Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea jkun suċċess. Nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ liċ-ċittadini kollha ta' pajjiżna u 'l dawk kollha li qed jgħixu fostna biex iħessuhom parteċipi u kburin matul din is-sena speċjali għalina lkoll. Irrid nieħu l-opportunità wkoll biex nistieden lil dawk f'pajjiżi oħra li qed jippjanaw xi vjaġġ matul is-sena 2018, biex jagħżlu lil Malta ħalli jiċċelebraw magħna din is-sengħa ta' festa. Bħala Maltin għandna l-opportunità unika biex nikkonfermaw u nsaħħu l-fama tagħna ta' poplu li jħobb il-ħbiberija, is-solidarjetà u l-paċi. konvinta li bħala Maltin aħna lkoll kburin li ser inkunu qed nikkontribwixxu b'mod effettiv għal opportunità u esperjenza ta' diplomezija kulturali mill-aqwa, b'risq il-popli tal-gżejjer tagħna, tal-Unjoni Ewropea, tar-reġjun tal-Mediterran u tad-dinja kollha.